a chim zong hi ka zuam phun zong se ma cu cun ka ngaih zuam phun zong se ka hi hup hi ngan ngai tuah lengmang i zeithil kan to pa hup hi ngan pi rian kan i ruahchannak ngan pi kan i ser khawh a si hen cun kan rian tuan zong he tha tho kan i pek chan zong tha tho kan caan pek mi zong he sunglawi ti a ruat ve mi bantuk ah khin ka si Cacun atu dohthlennak zong hi kei cu kaa ruahchan bak ko. E, kaa ruahchan bakmi cu e, teinak kan hmuh tik i kan Chinram tuan deuh ka chim bantukin kanmah le kan holh le kan ca kan biaknak cio te ṭha tein kan ser khawh i kanmah le kan city cio te kan khua te kan kong hohmanh zik va no hau lo hohmanh vei ah arte le cuve kha te va pek hau lo tein dingfel tein kan kong kanmah tein kan i ceih khawh dih phung nih Tlamtling tein kan kong kan i ceih khawh dih chimhhrinnak ah kanmah tein kan i chimhhrin. Chiatnak ṭhatnak ah kanmah tein kan nunphung kan holh le kan ca tein kanmah le kan biaknak tein kan society nunning tein kan i cawnpiak khawhmi hna nun cu vawlei cungah hin vanram pakhat bantuk ah kan chiah vemi pakhat si. I Okay, a sunglawi tuk i mah te kha kaa ruahchan pengmi a si i ni nikhat cu America ram hin a um kan um an nuam earkhon tangah kan um uh, dula kiklan um tangah kan um motor kan i mong kan duhmi rak rama kan kal natin avaya kan holh pawl le kan umtu ning hi hei ruat hmanh ulaw kan zalung tuk a ho hmanh nih na mit a bi e na mit a kau e na pum ngan e na pum he na khan sang na khan niam e tiah i tinak um lo tein hika ram salung ngai kan um ko nain vaya hi ram man tuk hi kan ram va si ve se law kan holh le kan ca hitihin kan biaknak hitihin va um ve sawlaw timi khua ka ruah ahhin vai ah khi ka ka ka vai ka kan ngan tuk kan ram te va sau ding hi mu hi man tuk te va si ve ding hi hi ma cu cu uh, ka ruahchan bak mi tu leo kan dongthennak zong i uh, ka ruahchan ngai mi se cu cu tiang mun a si ahhin cun atu kan mino hna nih kan ram hi teinak chuahpi hna seh kan kong kan ma tein ceihnak chuahpi hna seh law kei cu ke in lak ka lo hna hi ka zor men lai hei vei hakha khulipi te hin kan holh la kan ca te he nuam tein khua ka samin ko lai ti hi cu tutiak te zong hi ka ruat ko i cucu te cu a pakhat nak ah sample ngai khin vun chim usah law i kan dohthlennak atu lio ram dohthlennak i Thaizing kip tu i kan ṭhancho dingmi ṭhanchonak a randan khi tlawmte vun chimtak ka duh. Vawlei cungah hin dohthlennak a tuahmi ram lawngte an si dih cio. Phundang chim ahcun America kan umnak si zongah khuazei ram paohpaoh i dohthlennak a tuah ciomi ram deuh lawngte an si dih cio hna i Mirang uknak in maw capan uknak tin maw pawkam zei dangdang uknak tin maw a phun tampi hin an ton bia hei um ceu ram an rak sau ning zong ah hin America te hna pawl zong hi atu bantuk ram hi bantuk dirmun an phanh khawhnak ah hin dohthlennak fak taktak in an rak tuah ve i nunnak tampi an rak pek ve caan tampi an rak pek ve ralkap phunphun an rak tho ve pi thawk su ralkap lawng si loin vai ah atu bantukin Malaysia pawl zong pitu sit pawl zong tampi an rak tho ve cuticun America ram zong hi dohthlennak an rak tuah teinak an hmuh hnu ah cucu constitution zong ṭha tein an an ṭial i tukrual tein a tuah an ram hi din an ser cucaah cun dohthlennak a tuahmi ram cio lawng te an si i khakha bantuk ram cio mi chung an sermi man tuk te chungin kan nih kan ram zong nihin ni kan caan ah hin dohthlennak kan tuah ve tikah hin kan ruah dingmi cu teinak kan hmuh tikah hin zeitin dah maw kan si lai kan economic umtuning kan sipuai imtuning zeitindah kan society umtuning kan biaknak zeitindah um lai kan holh le kan ca peng le tlang zeitindah um lai ti vialte khi hei ruah khit mat ahcun tuzan a chim ka duhmi cu teinak kan hmuh i kan chinram min kan state level in

Zeiruang ah kan ti ahcun vawlei cung mirum vialte hi khuazei ram dah sipuai kan tuah lai tiah zan khuadei it to khuaruat min vawlei cung mirum he an ton an thu sawsawh lo khakhana ram ah zeibantuk dah ka tuah lai zeibantuk inn dah ka sak piak hna lai zeibantuk lam dah ka caw piak hna lai zeibantuk vai ah ke hlei dah ka tuah piak hna lai zeibantuk vanlawng kun dah kan tuah lai zeiti kan i tlaih dah chat bik lai khakha zingzan khua ruatmi mirum vawlei cung a tor an tor i tlo ma khakha hna pawl thim pawl ma khana bu pawl ma khana company pawl kha tampi vawlei cung an khakha tha tein kan ram Burma ram tha te asar kho i kan Chin state tha te akal kho asia khan chun atu i kan lam le kan sul vialte le kan inn le kan lo infrastructure vialte tungtlang hri sam vialte hi policy tha tein cozah nih a tlaih tuk rual te kalpi si ahcun ram thancho cu chikkhat te si timi kha tuzan hun chim ta ka duh khakha chung vialte ah kan mino a thangcho ding mi hna le kan mino vialte te chin fa par hna an phim cawnnak le kan society kan i sersiamnak vialte khi tu hnu ram kan tei hnu ral kan tei hnu in zeimaw kumkul tha ten cozah ding fel ten atu lio kan mino hna PDF te hriamtlai vialte ein ju chi cozah batak te an i chai set ko ye an ser khawh si hrim cun 20 year ahcun tam tuk khennawnnak kan ram um kho kum kul chungah cun nihin ni dohthlennak tangka tho lengmang mi hna hin kan kan kan va manh khawh mi caan chungah kan um kan mah ni nuam te kan manh khawh ding mi kan duning te ser khawh ding mi caan chungah kan um ma te kha ka hin tuzan zong hin kan mipi hna sinah vun chim ta ka duh mi si Ki Malaysia te hna zong kha zoh hmanh u law ram vei lo ngai te sanatin acozah that tikah policy tha ten a tlaih tikah ramkua ram vai a kumkua kumthar chung a khin dok ruang na le ko cu japan nih lam ma cu zat i cawh piak hna lai ma cu zat ma cu zat in a kan pek lai tha ten sa cheu an cheu tangka tha ten a tlaih piak hna cozah nih ding fel ten rian a tlak piak hna japan vale ri lam an cawh dih ko sizung tha tha sak piak dih ko na cozah nih policy tha tein a tlaih i rammi vialte nih rian an tuan i cuti cun rammi cu an thangcho ko cucaah cun khaman tuk in rian tuan nak ding kan ram sersiam nak ding ca hin kum hra kum kul chung ah hin a tam tuk a sam ko Maka khate kha vai ah okay, kan mipi zong nih hi dohthannak hi tai zok le i zuam ko si timi te zong kha cuan vun chim ta ka duh mi si kan Hakha mirum pawl a tui min awng hai sin i rian nan tuan lengmang mi cu lungre khi dok a thei tuk cu zei ruang ah finance security timi khi dok am lo cu kan hmuh mi tangka khi security um bak lo cu zing ah ating in kan hmuh i a zan ating in kan sung kho cu Zing ah ting a thong thong in kan hnu zan a ting a thong thong in kan sung kho cu kha man tuk in dokok he kan kan tangka chole dan na zong ke a sep lo ding khi cho bak cu atu man tuk tin kan ma le kan kan mino hna thi suainak kan ma ten city level ten state level ten rampi huap tiang federal tha tein kan i hruai ti tik ahcun kan sining tha tein aa thei dihmi kan si kan dirhmun aa thei dihmi kan si ani cu a phun zong kan theih a nu le pa zong aa thei dihmi aa hal dihmi kan si tikah a ho met hen kan tha lo kanmah le kan tuannak tein kan hmu lai kanmah le kan thazaang tawk tein kan hmu lai kanmah le kan fimnak tawk tein kha kha rian te kha kan hmu dih lai Cucu te cu atu lio ah ser lengmang dingmi thaizing kip tu i ram ṭha kan phanh tik i ser dingmi ram, mah tein i uk dingmi ram, mah le holh le ca te khuakhan lai rak tuah dingmi ram i kan vun phanh cuahmah mi cu ma cucu te cu si i a huap taktak ding cu vialte cu vun chim hen a tam tuk i mah kha vial hlawk kha vawlei cungah cun a um ti lo tiah ka ti mi si cu bantuk ram kan ser khawh sin cun kan ram in hin ni a kan daw lo ngai mi innpa vialte hi kan ram a rian tuan tampi ra te lai phun dang chim ahcun cucu kan si cio ko kan mah zong vawlei cung ram ṭha paoh cu ram horsa in cun a vei an fupat ni ko hna policy thatnak ram ning le cang thatnak ram ahcun phu panh dih si ko cu si caah khan cu cute cu kan mi atu kan dohthlennak nih result tha tein kan mah tein khuakhan lai relnak tein aa thawk dingmi result nih a bun chuahpi dingmi si caah khan Burma ram pin tainak tha te kan hmuh khawh sia khan cun kha kha vialte kha dusa tein rak ra dingmi ka ruahchan bak ve mi kha lungthli te zong e sanu ka tha ve lama mi te kha ka hin a pakhat da ka vun chim ta ka duh mi cu se i a pahnihnak ah a tu i mino hna ramdang a sami hna hi si uh, nan zuam hrim lai lo ti chim ka duh tu zan ah kan ram te nan ser khawh kan ram te tha te a kal khawh sina hin cun malaysia te na va zam india ram te na va zam ral ram ral zam diam hun kha cho vaya a zuam hrim nan zuam lai lo ti hi a fiak tuk mi si kanmah cio men hi ramdang i um cangmi kan cawn te hna mu business tha ngeimi hna pawl men nih tampi business tuah khawhnak financial vai ah an nih an vai tikah an ngeih tikah tampi business tuah khawhnak laimi ramdang i khuasami mirum bingei do ami ahlain america hi business tampi tlai min um million million zong in in le lo zong khuasami tampi um cu si ca khan ha pawl nih business an va tuah ding mi men nih thil tampi khi um i Khana pawl atu i kan mirum pawl level tiang hmanh hin ramdang ummi hmanh hin biset pa tuah duhnak thinlung hi tampi a ra lai. Cu bantuk lak i kan mino vialte hna ramdang i khua va sak i atu bantuk in inn pakhat a pukul sawm thum va um i zingzan palek va tli i tlaihkhi va ṭi i kan holh in holh ulaw tinak le vei ah a phun tampi thinphannak thlalaunak velh khawhmi ṭhuat khawhmi kan nunnak ah amah khan zei hmanh a um lomi dirhmun i um cu a zum hrim nan zum lai lo i pakhat te siangbawipa nih rak chim an ti vai ah an chim chinmi si ca mu na ngaihmi vialte lakah hin atu ah Chinram in umnak a sau cang i zeidah na ngaih bik zei khi na or chuak bik si lo la zei khi na duh bik te an hal i ai ok phun a chim men lai te an rua i a chim mi hna cu ka holh ka ngai bik te tin ti a hawile komeh chawnh i hmunkhat te anmah holh te holh kha ka ngai bik ti khi a chim duhmi si zeimaw caan cun nan si cio men la ramdang i khuasa vialte kan laitlang i kan holh te kha kan ngai tuk cu duh tawk in capo kan chim duh tawk in kan ni kan khek Mirang ram a kan um i holh zong cu zeimawzat ka holh pa ve ko ka ti nain ka capo hi an nih chuak theng lo cu an capo zong khi ka nih chuak ve lo cu cu bantuk in kan ram te kan mah le kan holh le kan ca te kan nunphung te nun cu vawlei cung an an um tuk ma cucu ka ngaih bikmi hi zei maw caan ah kaa nuamh bik lio caan zong ka ngaih tuk caan um mah pawl hi Cu si caan mino vialte hna kan ram chung i ram ṭha tein survey kan ram chung te tlon len cu nan ngai tuk lai timi te kha a zuam zong nan zuam hrim lai lo timi te kha ka hen tu zan vun dol ka duh. Amah belte tu kan ṭuan cuahmah mi te thli hran umtu ning te nih hin na kong an ceih ve te lai timi tu cu philh lo bak hau. Ma cucu kong ceih cu thong an thla lai lo. zeidangpi khi an tuah lai lo zeitin dah si aw ka kawi nang cu na rak tel lo timi society nih bia chim te ding mi khi a fak bik mi si vawlei cung ram tha kan umnak vialte zong in baka kha si thi deng mang rian an tuan thi deng mang in tangka kan kawl he ti rian tuan lakah rian zong tuan lo i nan ni cu vaya cauza bawmnak lawng nan bawh tiah America ram i kan um chung i an i ti tawnmi hna pawl bia min a theih awk hin a nuam lo ngaite zeimaw caan i kan phanh ka cio hrawng cozah bawmhnak te kan ei lio caan hrawng hram phen ahhin kha bantuk theih men khi a nuam lo tak khi si a cozah bawmhnak ei pakhat kim um kan hei chim duhmi cu bawmh awk kan tlak ruang bawmhmi kan si ko bu men akhan kan ram ni hin ni sersiam cuahmah lio caan i naa tel ve lomi te kha ni le caan nih bia chim caan te lai mibu sinah chim caan in te lai kanmah tin kan i uk khawh te tikah cun bia tampi Hakha khuapi chungah hin a leng te lai nang na tel tung lo ah nang cu na nunnak pei pek kha ani chung cu anu le pa nih pe an fapa te ram le miphun caan pek kha ani cu a kut ke pe ram le miphun caan pek si kha anni chung cu kan dawt na ok pei si cu anni chung cu kan zawn ruah na ok pei si cu a le kan piu na ok pei si cu anni chung cu timi ram le miphun dawtnak i biachimnak cu pawngkam thilri um nih bia a chimmi cu zeihmanh nih hnawh awk ṭha lo mi thilru hi bia chim cangmi si cu lio caan te cu nangmah caah mino vialte ramdang i ummi tang ka thotu vialte sipuai tama vialte Nihin ni ah ram ka daw a timi kan pastor vialte kan Khrihfabu chungah cawlcangmi kan society cawlcangmi vialte cu bantuk caan nih biachahnak aan pek te lai dingmi cu tute nih ruah cia bak ding si tute nih ruah cia ding si teinak kan hmuh deuh paoh si ahcun nan ruah chin lengmang ding zong si Hakha kan khualipi lawng tar cang. Cucu ruahcaan tu cu kan phan. Cu si caah hmailei zei kan chuah lai cu kan chim kho lo. Kan saduhthah cu keimah tluk keimah nakin tampi a ngeimi nan um lai. Hitihin khat kan ti ruatmi tampi nan um lai. Sihmanhsehlaw kan ruahmi kan phanh ti tik i society nih ignore mi na si ve ding lo ding tu kha cu atu te na ruah cia bak hau timi te zong kha ka hin putuang a donghnak bantuk te vun chim chap ka duh mi cu se tampi ka lo